Zaninah hianin thil pawimawh tak mai ka sawi dawn a, chu chu number four ruihhlo chung chang a ni. A tawp thleng a min lo ngaihthlaksak turin a hmasa in ka sawm duh bawk che a. I ngaihthlak zawh in Zofa ten an hriat theih nan share lamah min lo pui dawn a nia. Awle kan hriat theuh ang in March ni sawmhnih pali khan Mizoram Police te khanin ruihhlo maw hawng zali chuang kha an man thu kha an rawn post a ni. He thil chung changah hianin A a mantute pawi khawitute zingah khan Burma lam mi pahnih pawh an tel a, chuanin Mizoram lam pawh an tel a, an lo thawk tlang a, police ho inah an rawn post dan chuanin an lo inlungrual a rawn ti a. Chu chu kan han en chuanin Mizoram mipui leh Burma unaute mi thahnem ngai mi fel tam tak kha kan lawm tlang vek a nih kha maw? comment na ah pawh ni se a hriat hle a ni amah erawh chu kha kha engmah tham a ni lo a tam viau nan engmah tham a ni lo a ni a chhan chu Mizoram a rawn lut kha khang teng police te na an man kha an fak awm rual rual in a leh lama ka sawi duh chu engmah tham a la ni lo a lut nasa lutuk tunah hian Mizoram hi A ral mek a ni. Mizo fate hi chimralin an awm mek a ni tih hi zan inah hianin Mizo fate ka fuih duh cheu a, ka hriattir duh cheu a ni. He thu ka sawi vang hianin ka tan engmah hluang na awm dawn lo, mi huat pawh ka hlawh dawn. Amaherawh chu Mizo fate kan hnam din chhuah ka duhnaah leh kan hnam ka hmangaihna avangin ka sawi zawk a ni. Burma ah number four factory emaw a siam kan siam chhuak char char a kan kan ti teng keimah pawh Burma ka nia kan siam chhuak char char a Chin state ah sawnin chu chu number four a a do nasa ber leh a man nasa ber pawl Chin state ah chuanin Chinland council lam CDF leh CNA an lo ni chumi ah chuanin Pawl dang hi chuanin number four kan do an tia an man awm ang vak hi kan hre lo va, ka hre lo a keimah pawhin. Amaherawh chu an man hman lo number four an chhui hman lo a ni mai a. Va dem viau tur pawh awm lo a ram buai a lo ni ve bawk nen. Tawnzau leh Titimah sawnin number four-in pihawn tam tak a la inching a ni. Mizoramah hian nasa takin a rawn lut a, chem lo a lu lak ang vel a ni. Mizoram hi ti hianin a ral mek a, mi tam takin he Burma ram buai avang hian Mizoram hi maw number four rawn lut na saltu hi tun atanga kum sawmah chuanin a la buai dawn chauh a ni, tun te chu a la nep lutuk. Chumi a a buai lohna tur chuanin kan tan rual ngai a ni. Mipui sipai tam takin number four piaw chingah an man a, an tichhia a, an hal chhe tawh. Ni kum sanghni leh sawmhni pali Christmas zawh kum thar dawn khanin CNA camp ah hawng za tha mawng, sahbawn bur za an hal chhe vek mai a an man te kha a tam lutuk a ni. Amah erawh chu khang tengte kha han en chuan tunah hian a siamna kha a chawlh chuang si loh chuan a siamna nen khaikhin chuan a tlem lutuk a ni. Mipui sipai ten sum leh pai an nei bik lo, mipui sum thawhkhawmna a kal a, sum indona kal zel leh aih leh inmamawh zel kha an lo ni a, damlo hliam nen mithi an awmin engkim sum leh pai a chhuak hnem thin em em bawk a. Khang tiang a nih vang khanin number four chu dawm nasa viau mah se an bat jack in a pha leh thin si lo a ni. Chumi avang chuan Mizoram in unau te na he ti lam a rawn lut ringawt hi en liam mai a lungawi mai a tawk lo. A lut khang tiang zat hawng zali chuang man a nih chuan eng zat nge rawn lut be lo maw? Tam tak rap thlak khawp hian a lut a ni Mizoram ah hian. Chumi titawp tur chuanin tunah number four ruihhlo chingna piawn a siamna maw? Sawmyah sawn tawnzau ni ti dim inkarah ZRAN a awm a, ZRAN an veng tlat mai ni. Chumi va tichhe turin mipui sipai an va kal thin a, kan ramah in rawn kal an tia. Mipui sipai sawm chuang tel hi an kaphlum tawh a ni. Alice pawh ka nei a, A heng te pawh hi a tul chuanin an hming te nen an thih ni te nen kan la phawrh lang leng a. ZRA te chu Burma ah pawh hei an video tam taka han en ila Chin kan ni lo an tia, Mizo kan ni lo an ti bawk sia. An buaithlak riau mai ni. Maw ZRA support ṭing te pawh kha lo in en fiah se. Unau te kan in hmangaih a nih chuan ruihhlo hian kan hrai tur a ni lo tih ka chah a duh bawk a. Hei hi keima awm ir chhuak a ni lo a, a taka hmu ngeitu mipui sipai te na an sawi a nia. Aah, a finfiahna video thlengin engkim evidence ka nei a, chumi atanga rawn sawi ka ni. Chuanin Mizoram engtin nge number four kan do ang tih chuanin kawng hnih teh khin thu awm ta a, pakhatna ZRA in lungrualpui a ni. ZRA Lungrualpuia ZRA number four chingna zawng zawh an tih chiang a, an tih chhiat lai ngei video pawh ni se vawi ni thleng hian number four pakhat pawh hian la ti chhe lo a ni ZRA hian maw an sum dawn na chu chu chumi ti chhe tura agreement nei pui a ni mahse a hlawh chham a nih chuanin chumia ti hlawhtling tur chuanin tuna number four do nasa tak Mizoram hmangaitu Chinland Council, CNA, leh CDF ho te hi number phone an do nasa a, an hal nasa a, hmuh tur evidence pawh a tam ta a. But check pek bel a ni mai. Number phone an va ti chhia anga an chin na, an ti chhia anga chumia ZRA in an lo kah hlum chuan in an invenna chuan an kah let ve te chu a ngai liang chu. An inkap reng tih chu kan hre reng tho a. Chu chu a ni a, ZRA-in number four tih chhiat an duh lo chuan tihna a ni. Amaherawh chu mipui sipai hoin an ti duh love tih a ni lo a, an kum tam tak an lo ranpui tawh a, mahse bat jack an nei seng lo a, Mizo fate tan rual kha a hun ta a ni. Chuti a nih loh chuan zawi zawin kan chimit vek dawn, kan tu leh kan fa, kan chhungkua kan khawtlang, Kan ram leh hnam pawhin a tuar tel dawn. Kei hi Mizoramah India-ah pawh ni se, India Central-ah nihna sorkarhna pawimawh tak lo chelh ta ang ni ila, a nih loh pawhin Mizoramah nihna pawimawh tak lo chelh ta ang ni ila. Sawmi number four maw? Sawmi va ti che tur hian ral leh lam khawchhak lam kan unaute mipui sipaite ka pui duh hial mai thei a ni keimah chuan. Tunah Mizoram leh India Sor Central lam ka va demna lam a ni miah lo. Amaherawh chu ka ram leh ka hnam ka hmangaih luat a, hnam chuan ram ri a nei lo, an ti nih kha. Chumi avang chuanin saw mi number four saw ka target lian ber a niang, ka ti a ni. Amaherawh chu mi Mizoram leh India-i hian kawng hrang hrangin hma lakna chu a nei ve tho chu ka ring a. I thil tam tak a ruk pawhin nasa takin hnathawh te pawh a neih ka ring. Kan sawi lan ve na mai mai ni se. Chumi avang chuan Mizoram hi chim ralin a awm mek a. Number four rawn lut nasa lutuk hi a tih tawp dan hi kan ngaihtuah tlang a ngai ni. Chumi avang chuanin he thil hi Mizo fatin kan hriat a kan harh vek a ngai a. Mizoram police state-a Hawng Zali tha, Hawng Zali chuang an man kha chu nep te a la ni tih kha ka rawn sawi ni se, a tlawp thlenga min ngaihthlak sak reng ka lawm a, hemi chungchanga min be duh a nih chuan engtik lai pawhin ka biak theih reng dawn a, NGO kal tlangi maw pawh ni se, mipui sipai heng tianga a hma la thei nen hian ka ling tir thei chauh a ni tih kha ka rawn sawi na ni se ka lawm e.